Hello ladies and gentlemen, so I say today make I come make I come hear una story how una take become Arsenal fan. You know say everybody dey say I be Arsenal fan, I be Arsenal fan. You know say some of us e come be like say some people get more loyalty to the club than others. So I just wan hear how una story be. Like for me now, how I take become Arsenal fan na when I dey very very small. I think ah, Maybe na when I dey secondary school abi when sef wey I dey follow some bros go watch match so from there where dem dey play PS one and PS two na there I dey we dey watch ball together so from there I dey watch Arsenal watch Arsenal and when Kanu sef come join Arsenal come dey play for Arsenal so that initially sef na Bolton I first dey support because of JJ Okocha when JJ dey for Bolton. So if Bolton dey play, all of us dey like to go watch Bolton unto ah JJ, JJ, you know all those kind package. But now wey be say Kanu come dey for Arsenal that year, so we come dey watch Arsenal, come dey like the way dem dey play, you know. Some African guys sef come dey join them, we just dey enjoy their style of play until wey Kanu come comot. Me sef I no gree comot again, I come dey gbadu how dem take dey play. And you know say that year Dem bin dey talk say eh, Arsenal dey play like Barcelona, tiki taka, the way dem dey play. So all those things follow for wetin make me love how Arsenal take dey play. So till today, I come go do research for Arsenal, understand their philosophy, understand their culture, how dem take dey play. And when Arsene Wenger sef come dey there, that one sef come give me some kind ginger. I like the way wey the man dey play. And when Arsenal sef come do invisible, even though those invisible time, make I no lie,

Flaminia. Flamini. Adebayo. Eh, Flamini. Okay, Adebayo. Eh. Okay. Eh, how you take push? You say na your brother dey carry you go watch abi? Wetin how you take happen? No, that time we dey go pay money, go watch match. Almost uh, if Arsenal dey play, dem go say today na only Arsenal player, Arsenal fans na dem want. Every all the Arsenal player we go enter there now. So person come take become Arsenal fan oh. okay. What is your most memorable Arsenal moment? The moment we say it don't happen for your Arsenal, so we say you know if you forget that moment, you sweet you die. You get any moment like that, so if you share with us. Anytime when I dey watch Arsenal, eh, mostly the time when I love pass for Arsenal, na the time of uh, Fabregas, since Fabregas. Okay. His okay. collab or his uh, how he did the play, na him be the na him dey sweet me that time. Even if all the old clubs when I get that time, I go put all of them Fabregas, Fabregas, whether na JCO, no be JCO, I put all of them say na Fabregas, say I carry us now. Anything when they talking about us now, I will carry am for head. I go talk say guy, na my club, nothing dey happen. We will fight. Okay. To today, to today, with this time with Arsenal, Okay. it's one of my best clubs so far, whether good or bad.

we go we go overcome them. Okay. So now the now the issue be that I tell that they try for now they try. For now they try very very well. But one thing when I don't like, I don't like the way they play uh, Pepe. I don't too like the way they play. I don't come like the way they bench him because sometimes that guy they come come do miracle where they where they no believe. I don't like that. I don't like that one. because eh, Pepe if, na very nice player. Eh, if you say make dem no bench Pepe, who, where, where Pepe go play na? The person wey dey play ahead of am na Saka na, so where im go play? But at least sometimes you suppose to dey give am game time make e play na, at least if na no be like ten minutes, no be like ten minutes, fifteen minutes, no. Watch last time upon say that day say him wife dey for hospital dey deliver but he say he wan go help him team. See wetin happen that day he come he perform. Yeah. You know understand? At least some all those kind things suppose dey give am some kind if na like uh, thirty minutes, forty-five minutes or you know no be ten minutes now. E too too okay see how much wey dem take buy am. He come dey play ten minutes. That's why I say no be him buy am bet. If person no dey get a game time to play always, you go dey lose form. That's why I say they train, but you go dey lose form. No be lie. Uh-huh. So all those things, but I like the guy. They try, you know, I- they try very well. So now the thing,